Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor Nozz. Bla dubju ta' xejn illum ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa estensiva lejn l-ikbar avveniment sportiv li jseħħ ġewwa pajjiżna. Qed nirreferi għar-Rolex Middle Series. Din hija s-37 edizzjoni u huwa mistenni li fl-edizzjoni ta' din is-sena ħa jkunu qegħdin jieħdu sehem xejn inqas minn 112 il-dgħajsa.

Qiegħed nirreferi għar-Rolex Middle Sea Race 2016. Nista' b'wiċċi minn quddiem ngħid li din hija l-akbar avveniment sportiv li jsir ġewwa pajjiżna u li jiġbed mijiet ta' turisti ġewwa l-Port il-Kbir kif ukoll Maltin li issa din it-tiġrija daħlet fil-kalendarju ta' kull min b'xi mod għandu għal qalbu dan l-isport. Sport li qiegħed jiġġenera mijiet ta' eluf ta' ewro. f'akkomodazzjoni u xiri ta' affarijiet li l-ekwipaġġi tad-dgħajjes ikollhom bżonn, bħall-ikel, tiswijiet u ħafna aktar. Tellieqa li hi leġġenda. Tellieqa li għandha storja warajha u li għal ħafna kompetituri hi ta' importanza kbira. Tellieqa li ġabet ħafna viżibilità u rispett għal Malta u għall-kompetituri Maltin li dejjem ġabu riżultati tajbin. Dan l-avveniment poġġa lil Malta fuq il-mappa tad-dinja sportiva fejn jidħol l-ibburdjar. Tiġrija li tibda u tispiċċa Malta. Titlaq mill-Port il-Kbir, iddur ma' Sqallija, Pantelleria, Lampedusa u lura lejn Malta. Tiġrija li fiha ħafna sfidi, speċjalment fejn jidħol it-tibdil fit-temp. It-tellieqa minħabba elementi bħal fosthom il-korsa, it-tip ta' dgħajjes, Il-kompetizzjoni feroċi, u anki dak li jista' joffri t-temp f'dan l-istaġun, hija fiha nnifisha waħda mill-akbar sfidi għall-kompetituri. Ir-Rolex Middle Sea Race, organizzata mir-Royal Malta Yacht Club, hija għal ħafna il-qofol tat-tlielaq. Tieħu xhur ta' preparamenti, Kif ser jgħidilna Godwin Zammit, il-Komodor tar-Royal Malta Yacht Club. Ħdejja għandi l-Godwin Zammit li huwa l-Komodor tar-Royal Malta Yacht Club. Ovvjament xhur ta' preparamenti għal din it-tiġrija li tirrikjedi ħafna u ħafna xogħol. Godwin, preparamenti għal Rolex Middle Sea Race tal-din is-sena li hija s-37 edizzjoni. Iva, il-tellieqa ħa tibda għada, ġifieri issa l-preparamenti kważi kollha lesti, għad fadal l-aħħar ftit dajjes li qed jiġu biex eh, jagħmlu l-aħħar parti tar-reġistrazzjoni tagħhom. Bħala numru ta' dajjes eh, qegħdin prattikament l-istess pas-sena l-oħra, sena l-oħra kellna 111 bħalissa għanna 112, pero naħseb li xtnej ma jiġux, forsi kunu 110 jew 109 finalment. Interessanti dis-sena hemm flotta mhux ħażin ta' dgħajjes naqra kbar, hemm ir-Rambler li reġa' ġie għas-sena l-oħra. U interessanti għal min jinteressah il-Multihalls, jiġifieri t-Trimarans, hemm tnejn żewġ Multihalls li huma avvanzati ħafna, hemm il-Feydol li ġie s-sena l-oħra u dis-sena ġie wkoll Maserati li huwa bħalu, Però għandu ukoll affarijiet innovattivi fil-foils u r-rudders tiegħu li li huma daqsxejn esperimentali ma interessanti ħafna. Eh, semmejt il-Rambler, eh, iċ-ċansijiet li eh, itejjeb il-ħin tiegħu din is-sena. Ir-Rambler itejjeb il-ħin tiegħu ta' sena l-oħra possibbli, però li jikser ir-rekord oriġinali tar-Rambler Rambler l-oħra u l-istess sit George David kien kiser ir-rekord bir-Rambler imma mhux l-istess dajsa kienet Rambler oħra. Diga diffiċli għax il-previżjoni tat-temp li għandna ma jidhirx li huwa temp qawwi li jista' jinkiser ir-rekord ta' dak iż-żmien. Il-parteċipazzjoni tal-dgħajjes Maltin. Hemm tmien dgħajjes din is-sena, kollha baħħara b'esperjenza kbira, xi tgħidli? Iva, għandna tmien dgħajjes Maltin, fosthom Arti li diġà rebaħ darbtejn, hemm Jamie Sammut li huwa fil-kumitat tal-Yacht Club ukoll qed jagħmilha double handed, jiġifieri tnejn min-nies biss abbord, u mbagħad hemm Elusive li hija dgħajsa li ilha ttellaq bosta snin Qabel kien imexxija Arthur Podesta li s-sena l-oħra ħallina, llum hemm it-tfal tiegħu qed itelqu minn floku. Umbagħad hemm il-dajjes l-oħrajn bħal Espresso, Expedite, li huma kollha dajjes kompetittivi tajbin. Godwin, bla dubju ta' xej, wieħed jekk mhux l-iktar avveniment l-ikbar sportiv li jeżisti f'pajjiżna. Inti bħala komodor ta' dan il-klabb u wkoll bħala li tagħmel parti minn Yachting Malta, x'tixtieq tara iktar f'dan is-settur bħala organizzazzjoni, bħala Tafni, din it-tellieqa baqgħet b'saħħitha. Kulħadd madwar il-Mediterran u anki fid-dinja jikkonsidra bħala tellieqa importanti ħafna. Illum msemmija u stabilita, jiġifieri t-tellieqa titjieb tista'. Meta hija parti mill-events li jisponsorjaw ir-Rolex huwa ħaġa ta' prestiġju, jiġri it-telliqa hija tajba. Tista' tibqa' tikber sakemm għadha tiġbed id-dajes il-kbar importanti tibqa' msemmija li nixtiequ naraw il-qudiem forsi nistgħu niżviluppaw xi tip ta' event tal-ibburdjar naqra differenti, tip ta' race week fejn Flok tellieqa twila jkunu serje ta' tlielaq żgħar viċin l-art u tkun hija tattira tip ta' baħħara differenti, dawk li jħobbu t-tlielaq iktar tekniċi imma viċin. Però l-offshore huwa dejjem iktar prestiġjuż u li jiġbed l-attenzjoni tan-nies bħal Middle Series. Godwin, f'isem it-telespettaturi tal-programm Nozz, nirringrazzjak tax-xogħol li qiegħed tagħmel.

Ħanamlu issa waqfa qasira għal-reklami. Wara reklami ħankomplu waslulkom aktar filmati u intervisti esklusivi.

bil-konferenza tal-aħbarijiet li saret nhar it-Tlieta ġewwa l-Klabb. L-Erbgħa filgħodu, bħal kull sena, ġiet organizzata l-Coastal Race. Din it-tixjigħa ssir bħala preparament u hija twila 21 mil nawtiku. Ħadu sehem 33 dgħajsa U r-rebbieħa ta' din is-sena kienet id-dgħajsa Maltija, Elusive Two. Hemm programm soċjali mimli li jibda l-Erbgħa filgħaxija b'riċeviment mogħti minn Yachting Malta. Imma x'inhu eżattament l-involviment ta' Yachting Malta f'avvenimenti bħal dawn? Ħdejja issa għandi lil Sir Wilfred Buttigieg li huwa s-CEO tal-Yachting Malta. Wilfred, waslet Rolex Middle Sea Lace oħra, is-37 edizzjoni. Ovvjament il-Yachting Malta issa kull mejlha mwaqqfa dawn l-aħħar sena u nofs. X'inhu eżattament ir-rwol tal-Yachting Malta fejn jidħlu avvenamenti bħal dawn? Tifhem Sandro, bla dubju il-Rolex Middle Sea Race tista' tgħid li hija tal avveniment prestiġjuż tal-pajjiż fis-settur tal-yachting. Sports yachting speċifikament għax inti għandek is-super yachts tgħid li huma kategorija li hom l-isports kif ukoll imbagħad għandek il-min jiġi jżur il-Malta bħala destination bħala cruising, jiġu bħala chartering u jduru l-gżejjer u s-sbuħija naturali li għandna. Yachting Malta tista' tgħid ikolli nidentifika skop partikolari li għaliex inħolqot din l-organizzazzjoni li hija partnership mal-Yacht Club hija partikolarment fuq events ġodda. Ġifieri aktar għal mission statement tagħna stess tinduna li l-organizzazzjoni ġiet maħluqa biex tattira lejn Malta avvenimenti ġodda ta' kwalità eh, ta' dan it-tip. Issa, dan ma jfissirx li Yachting Malta nħolqot biss dwar avvenimenti ġodda. Yachting Malta nħolqot ukoll biex tassisti avvenimenti stabbiliti Jiġifieri xogħolna pereżempju lill-Middle Sirejs mhux biss ngħinu fejn jista' jkun hemm li l-organizzazzjoni teħel fuq livell burokratiku jew permessi naraw kif nistgħu biex niffaċilitaw il-proċess, anki saħansitra ġieli ngħinu l-Yacht Club u dan għamilnieh għal sentejn, għamilna reception speċifikament għall-owners u l-iskippers, jiġifieri skipper tgħid skipper huwa min isuq, u s-sid tad-dgħajsa. Lqajniehom fl-isbaħ postijiet ta' Malta, sena l-oħra Sant'Ilmu l-Belt u din is-sena wara li ġie restawrat Forti Sant'Anġlu. Nitlaqa' tajjeb ħafna, jkollna avveniment ngħidlu hekk ta' kwalità fejn ikollok naqgħa attenzjoni għad-dettall għax importanti f'da settur. U nemmnu li b'din kontribuzzjoni qed ngħinu biex l-avveniment Malti li jikkompeti ma' avvenimenti oħrajn barra minn Malta dejjem ikollu xi ħaġa ġdida, xi ħaġa ta' kwalità. Għax jekk inti ma jkollokx dik li jsejħulha dik il-freskezza ta' newness, l-Ingliżi jsejħulha newness, li kull min jiġi għax hawn min jiġi sena wara sena, Jgħid isma' Malta dejjem ħa tkopri xi ħaġa ġdida. Mhux avveniment dejjem l-istess, drajnieha Rolex Middles Race. Hemmhekk tidħol Yachting Malta biex tkompli fuq il-ħidma tajba tar-Royal Malta Yacht Club u l-kumitat li hawn hawnhekk biex dejjem nagħmlu dik il-pass aħjar u nkunu fuq ta' quddiem permezz tal-innovazzjoni u ideat oriġinali biex din l-avveniment isir dejjem aħjar. Sewwa, semmejt li Yachting Malta Mhux biss qed tgħin avvenimenti li diġà jeżistu, però qed tipprova ta' iġġib avvenimenti oħra fejn jidħol sports tourism biex insejħulu hekk. Però nafu tajjeb ukoll li ċertu ċertu avvenimenti fejn jidħol l-ibburdjar ikunu jirrikredu ċertu faċilitajiet. X'qed isir f'dan il-qasam? Bla dubju, aħna aħħar ieħor tagħna huwa li nilqgħu delegazzjonijiet. Fil-fatt ngħaddi ġej illum minn delegazzjoni partikolari għal avveniment fl-2019 fejn aħna nagħmlu analiżi ta' dan l-avveniment li qed jiġi propost, naħdmu l-economic impact assessment ngħidulu tiegħu l-impatt ta' dan l-avveniment fuq l-ekonomija u mbagħad nevalwaw fost l-opportunitajiet li huma l-iktar avvenimenti worth it, ħa nsejħulhom hekk, li l-Gvern jinvesti fihom. Mill-aspett infrastrutturali mbagħad bla dubju, Dan is-settur ma jistax jifflorixxi jekk ma jkunx hemm l-infrastruttura. Inti mhux billi ġġib dgħajsa u torbotha ma' mażra pereżempju. Inti trid ikollok dak li bl-Ingliż jgħidhom sheltered waters, jiġifieri lek l-ilma ma jkunx kalm. Għandek uċigħ ta' ras. Allura, iktar ma jkollna infrastruttura u ħadt pjaċir dal-aħħar li ssemma saħansitra breakwater fil-budget. Tajjeb, ilu snin fuq il-karti dan il-proġett, jalla jsir għax Jekk ikollna breakwater infrastruttura ta' dak it-tip, tfisser li jaf ikollna fost l-ikbar marinas fl-Ewropa u fir-reġjun, jiġifieri qed nitkellmu fil-Mediterran. Jiġifieri dak ħa jkun inafrastruttura ġdida li ħa jkun ta' siwi kbir għal avvenimenti bħal dawn. Hemm parteċipazzjoni ta' 100 u tnax il dgħajsa dis-sena. Tmienja biss huma d-dgħajjes Maltin. Bħala Yachting Malta, naf li spjegajt li kont drabi oħra xem les fil-pipeline li qegħdin tagħmlu biex tinkoraġġixxu iktar dan l-isport, però nixtieq nerġa' nismagħha minn għandek. Iva, naħseb li l-għonet li toqgħod attent illum li ma tix tagħmel tip ta' diskriminazzjoni tajt isma' sponsorship għal Maltin biss, għax illum għandna parti minn komunità Ewropea iktar wiesa, Ġifieri daqsxejn delikat dan l-element li peress qed issponsor biex ikollna iktar dgħajjes Maltin jipparteċipaw. Però naħseb li hemm metodi kif nistgħu naraw li jkollna parteċipazzjoni iktar qawwija ta' dgħajjes Maltin. Ikolli ngħid ukoll li das-settur iġib lejn Malta dawk li jsejħulhom high net worth individuals. Ġifieri għandek nies li jiġu Malta l-ewwel darba grazzi għal din it-tellieqa mbagħad jistabbilixxu residenza permanenti fuq dawn il-gżejjer. Dik ġieli twassal għal opportunitajiet ġodda. Ħantik eżempju li, Alla jbierek, benestant tajjeb ħafna jista' jkun li fil-viċin, fil-żmien viċin jikkontribwixxi dgħajsa li tingħata biex iż-żgħażagħ tagħna jittrenjaw fuqha u jkunu jistgħu jtellqu fl-avvenimenti offshore. Jiġifieri inti minn dawn li jkunu ħarġu mil-lasers, jkollhom dgħajsa sponsorjata minn dal-benefattur li biha jtellqu fl-avvenimenti bħall-Midilsi Race stess u dik għandha tkun esperjenza siewja ħafna biex nibnu flotta ta' skippers Maltin li għada pitgħada jistgħu jirrappreżentaw il-Malta f'avvenimenti ta' dal-kalibru. Tajjeb, u l-aħħar mistoqsija mingħajr ma nikxfu xejn. Hemm xi ċans li fix-xhur, fis-snin li ġejjin naraw xi tellieqa ġdida u Malta? mingħajr għax għaddejjin bħalissa fil-proċess ta' analiżi tal-avvenimenti li huma possibbli. Bla dubju, qed nikkalkula li mill-2017 għal 2018 nibdew naraw avvenimenti ġodda li huma litteralment l-ewwel darba li ħa jseħħu f'Malta. Għalissa ħa nkun prudenti biex, taf kif, ma nitkellimx qabel ma jkolli ċ-ċertezza. Ladarba jkollna ċ-ċertezza, bla dubju noħorġu b'marketing campaign u nispjegaw lill-pubbliku x'inhuma dawn l-avvenimenti ġodda. Wilfred nirringrazzjak. Grazzi Sandro, grazzi tal-istedina u napprezza ħafna wkoll ikolli ngħid il-ħidma ta' dal-programm, is-servizz li tagħtu bħala NOTS għax intom l-unika organizzazzjoni li qed toffri servizz fuq it-televiżjoni u anki online li jagħti attenzjoni dedikata lis-settur tal-yachting u ta' dan nirringrazzjakom. Sadanittant komplew jaslu aktar dgħajjes lejn pajjiżna biex il-Ħamis bħas-soltu ġie organizzat il-Crew Party. Atmosfera mill-isbaħ.

Il-Ġimgħa filgħodu sbaħna il-klabb fejn assistejna għall-aħħar preparamenti. Kulħadd fuq xogħlu. Preparazzjoni li tirrikjedi ħafna attenzjoni u li hija importanti għal kull qabel tiġrija peress li d-dgħajjes iridu jkunu preparati għal kull eventwalità. Dgħajjes ta' kull tip u qies, però, Kull waħda minnhom għandha ċans li tirbaħ din it-tiġrija. Dan minħabba l-fatt li mhux bilfors min jidħol l-ewwel ikun iddikjarat rebbieħ. Ir-riżultat finali jinħadem fuq sistema ta' handicap u għalhekk kull dgħajsa għandha ċans li tirbaħ. Il-Ġimgħa filgħaxija wkoll attendejna għall-briefing fejn ġew spjegati l-aħħar dettalji. tat-tiġrija, bħall-previżjoni tat-temp, it-tluq u wkoll xi regolamenti. Is-Sibt filgħodu sebħet ġurnata mill-aqwa, però b'nuqqas ta' riħ. Mal-għaxra ta' filgħodu, id-dgħajjes bdew jieħdu posthom fil-Port il-Kbir Is-swar mimlijin bin-nies u xjena mill-isbaħ. Fil-ħdax bdejna bl-ewwel start u b'kollox kellna ħames starts. Kategoriji differenti, ta' dgħajjes li jvarjaw fl-għamla u tul tad-dgħajsa. In-nuqqas ta' riħ però ma naqqas xejn mill-ispettaklu, speċjalment fl-aħħar start fejn rajna tliet multihulls ta' fama mondjali ħirġin mill-Port il-Kbir għall-ħabta tan-nofsija.

tar-Rolex Middle Series. Komplu segwu l-programm Nozz għal aktar dettalji dwar dejn it-tiġrija.

Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu waslulkom aktar filmati u intervisti esklussivi ta' dak kollu li jkun qed jiġri waqt u matul it-tiġrija Rolex Middle Sea Race. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.

Dan il-programm ġie mwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Yachting Malta.